Фӕци салдат йӕ хъизӕмӕрттӕ саст, Йӕ зын фӕндагыл ахӕццӕ кӕронмӕ. Ӕрздыхӕмӕ йын адӕймаджы зонд, Зӕххыл цы фыдтӕ самадтой йӕ разы, Ӕндон нӕмыгау ацыди сӕ мидӕг Скӕсӕнӕй ныгуылӕнмӕ зынгӕй Ӕмӕ фӕхӕццӕ намысы бӕрзондмӕ. Фӕлӕ куы рсӕрфта ехсаргардӕй туг. Йӕ дард фӕндагмӕ уӕд фӕстӕмӕ ракаст Ӕмӕ йӕ рустыл цӕстысыгӕрзыд. Цӕуыл, цӕуыл уынгӕг кӕны дӕ зӕрдӕ Ӕппӕлинаг мӕлинӕгты хуыздӕр? Ӕви зынтимӕ риуӕм риухӕцынӕй ӕппын нӕма ныддурзӕрдӕ дӕ цы? Ӕви ӕдзухӕн ӕрцъындӕй кӕсынӕй дӕ цӕстытӕ нӕма ныйисты хъус? Цӕмӕн, цӕмӕн сӕ афтӕ зилыс доны? Ӕмӕ салдат ныуулӕфыдис арф. Цӕй зындӕ сӕ хӕстмӕ цӕуын, цӕй зындӕ! Уӕдӕй ныррацыд фондз азы, кӕддӕр куы рараст дӕн уынгӕг тохмӕ нӕхицӕй. Уыдис мӕйрухс сӕрдыгон ӕхсӕв хъарм, Фӕлӕ уыд зӕрдӕ талынг ӕмӕ уазал. Нӕ хуыссыд хъӕу, фӕлӕ ныхъхъус куыддӕр, Рухс никӕмал сыгъд ӕмӕ къахт цӕстытау Уыдысты хъӕурындзгуытӕ мӕрдцъынд. Нӕ фӕдыл адӕм хъӕугӕронмӕ рацыд, Нӕдӕр ныхас, нӕ худын, нӕ кӕуын, ӕнӕуи дӕр ӕмбӕрста иу иннӕ. Ӕрлӕууыд адӕм хъӕугӕрон. Бӕрзонд нӕ сӕрмӕ ӕрвӕнкъардӕй касти зӕхмӕ, Нӕ фарсмӕ та тызмӕгӕй ниудта Терк. Уӕд размӕ рацыд иу зӕроллаг. Систа йӕ уырсны мӕтхуд, радтой йӕм сыкъа. Фӕкасти бирӕ исдуг зӕхмӕ, стӕй ныл уынгӕг зӕрдӕйӕ ахаста йӕ цӕст ӕмӕ ныссабыр йӕ алфамблайӕ баддӕр. Цӕут, мӕ хуртӕ, Уастырджи фӕуӕд уӕ фӕдзӕхсӕг! Тых кӕнынмӕ нӕ цӕут, фӕлӕ цӕут тыхгӕнджыты ныхмӕ! Ӕгадмӕ нын-иу ма руадзут нӕ сӕртӕ! Йӕ ныхас зӕронд нал фӕци, йӕ маст фӕбадт йӕ хъуыры, нал фӕрӕзта дзурын. Ӕнуд дзыназын устытӕй фӕцыд, ӕмӕ нын ниуӕйха ныр, зӕгъгӕ, афтӕ хъӕлӕсыдзаг ныццӕлхъ ластон ӕз дӕр ирон уынгӕг хӕстмӕдзӕуджыты зарӕг. Ӕрбамбырд уайтагъд фӕсивӕдмӕ ныл, цъӕхснаг хъӕлӕсӕй байдыдта къуырнынтӕ, ӕмӕ нырмӕ цыма стыдис ӕхгӕд, ӕрхӕндӕгӕй нӕ хъӕубӕсты нӕ хъуыры фӕкъӕрттуй цинӕй. Цӕстысыг ӕваст сӕуадултыл цыхцырджытӕй ныллӕууыд. Нӕ зарӕг сын ӕвдадзы хос фӕци. Фӕрухс и бон, фӕндараст загътой махӕн. Ныууагътам ӕд зӕрдӕрухсӕй нӕ хъӕу, ӕмӕ нӕм хох къӕсӕрӕй кастӕнцон дӕр. Бон ивта боны, Иу сахат сӕрынджын кӕм уыд, уым фӕхӕцыдыстӕм афӕдз. Ӕнӕнцой афӕдз, йӕ алы бон дӕр раст ӕнусау даргъ кӕмӕн уыд, ахӕм афӕдз. Ӕгас зӕххыл фыдгӕнӕгӕй цы уыд, бырстой уӕззау ӕнӕскъуыйгӕ лӕсӕнӕй, нӕ ныхмӕ уӕд ӕмӕ сӕ кодтам нӕй. Фӕлӕ-иу уайтагъд иннӕтӕ сӕ сӕрты уылӕнтӕ систой. Цас уыдысты, цас! Нытталынг арв сӕ хӕдтӕхджытӕй, быдыр обӕутты хуызӕн танчытӕй рыхсти. Сӕ сармадзантӕ тар хъӕды бӕлӕстӕ уыдысты нгом, сӕ фистӕджытӕй зӕхх ӕмызмӕлд кодта раст цыма бырысси, ӕмӕ нӕм касти, се алкӕмӕй мӕлӕт, цыма хъаймӕт ӕрхӕццӕ. Ӕмӕ загътон: «Ӕлгъыст фӕуӕд лӕгмарынӕн фыццаг, кӕй зонды бафтыд саразын хӕцӕнгарз!» «О, хъизӕмар, куы нал дын уыд фӕуӕн!» Нӕ хидыр тӕхтӕ рыгтимӕ ныхъуырдтам. Мӕйгай иу лӕг йӕ цӕстытӕ цъынд дӕр нӕ бакодта. Къӕбӕр дӕр нал цыд хъуыры, ныттури зӕрдӕ. Фистонмӕ ныссадздӕр иуы кард, нӕ ратагъдаид туг, ныссур и мастӕй. Адӕмӕй иу лӕг Ӕфхӕрд хуызы куы рлӕууыди нӕ разы, уӕд нын иу уайдзӕф байдыдта. Кӕмӕн, кӕмӕн нӕ уадзут худинаггӕнджытӕ, ӕхсныфӕй нын куы нуазы знаг нӕ туг, фӕхъазыд нын нӕ фыдӕлты уӕлмӕрдтӕй, цы ми кӕнут, ӕви уын нал ис ном? Фӕраз, фӕраз, салдаты зӕрдӕмӕскъуи! Дӕ маст кӕд фурд у, абарӕй уӕддӕр дӕ дзыллӕйгӕрон судзгӕ мастыл ӕмӕ зындзӕн ӕртахыйас ӕрмӕст. Ныххӕц дӕхиуыл, зӕххы мидӕг абыр, дӕхи ныссадзӕн донцӕджын дзауарф, ныллӕу сӕ раджы де знӕгтӕн къӕдзӕхау, фӕстӕмӕ ма кӕс! Бахӕццӕ дӕ ныр Уырысы стыр тугдадзини дылмӕ, Куы бауадзай йӕ алыг кӕнын ды, Мыггагмӕ уӕд фыдӕлгъыстаг куы кӕныс. Ӕмӕ цӕнгӕт кӕм нӕ лӕууыд цӕфӕн, Салдат-иу уым ӕрӕхгӕдта йӕ риуӕй. Уыдис ӕхсӕв. Сӕнт сау ӕхсӕв. Нӕ хъус, нӕ фӕсус хӕст ӕмӕ сыбыртт дӕр нал хъуыст. Ӕрмӕст ма стӕм хатт дзыхъхъытӕй цыди уӕззау цӕфты кӕрзын ӕмӕ уынӕргъӕн. Фӕззыгон уазал йе рсындзтӕ тъыста салдаты буары. Бирӕ рабырс-бабырс фӕкодтам бонӕй знӕгтимӕ кӕрӕдзи, нӕ басаст иу дӕр. Цард ӕмӕ мӕлӕт кӕрӕдзи хурхыл фидар хӕст уыдысты, фӕлӕ ныххурхӕн никӕмӕ сфаг тых. Мӕлӕт уыдис ӕппӕтгӕрстӕй дӕр ифтонг, фӕлӕ уыд цардмӕ иу хотых, рӕстад, ӕмӕ йын уымӕй йӕ хъӕд-хъару саста. Сӕ дыууӕдӕр ӕмхау дӕр кодтой ныр. Фӕллад ӕфсӕдты афӕлдӕхта хуыссӕг, ӕмӕ ныцци салдаты фынӕй зӕхх. Ныссабыр буар, фӕлӕ нӕ сабыр кодтой лӕгӕн йӕ уд, йӕ хъуыдытӕ, йӕ зонд. Куы-иу ныфсхаст дӕлимоны худт кодтой ӕнӕ бомбарыл, чи басаст, куы-иу фӕпӕррӕст ластой урс-урсид бӕлӕттау ӕмӕ дунейыл ратӕх-батӕх кодтой рӕстдзинады фӕдисӕттӕй. Куы та ӕххуысаг уривгъуыд заманы зылдысты, куы суинаг дугмӕ тахтысты, цӕмӕй тыхрайсой искуы бауадзой йӕ буары ӕмӕ та райсом рабада хӕстмӕ. Фӕлӕ тыхсаст буар нал куымдта тӕлфын дӕр. Ӕмӕ йӕ уӕлхъус урс-урсид бӕлӕттӕ сӕ цӕссыг ныкъуыргӕйӕ куыдтой, фӕкуыдтой бирӕ, стӕй ныппӕр-пӕр ластой, ӕмӕ зынты кӕй ныфсӕй уыд сӕ ныфс, ӕрхуыдтой уый уӕлахизӕн ӕххуысмӕ. Уый уыд салдат, зӕронд фӕлтӕрд салдат, цъӕх цинел, сау цырыхъхъытӕ тъӕпӕн худ уыд йӕ уӕлӕ, рахиз къух йӕ тары, йӕ галиу дзыппы, рихитӕ ма зынд гӕзӕмӕ саутӕ, Зынг цӕстыты сӕрмӕрдын ӕрфгуытӕ. Уобауыл лӕууыд ӕмӕ фӕйнӕрдӕм хӕцӕныл фӕлгӕсыд. Цыранмӕ-иу фӕкомкоммӕ йӕ каст, уым зӕххӕй йе фсад мингай стад уӕлӕмӕ ӕмӕ сынал зынд быдырты кӕрон. Йӕ сӕрмӕ ссыгъд сырх-сырхидӕй тырыса ӕмӕ дзы Ленин цардӕгасӕй каст. Цы мыл ӕрцыд Стыр хорз ӕви стыр фыд нӕ базыдтон, фӕлӕ бӕгъатыр туг фӕйлаугӕ хъазын байдыдта мӕ уӕнгты, цыма дзыхъхъын ног райгуырдтӕн. Цыдӕр ӕнахуыр тыхмӕ фестын кодта зӕххӕй, мӕтхотыхтӕм фӕлӕбурдтон, стӕй мӕ риуӕй сирвӕзт. А дунейыл удӕн йӕ бархиад куы фӕистӕ, уӕд цӕй хорз дӕ сӕ хӕстмӕ цӕуын, цӕй хорз дӕ! Сӕ уӕхсчит Судзгӕ скӕсӕнӕй фӕзынд. Ныйирди сарв, гӕзӕмӕ барухс хӕцӕн. Йӕ гӕрзтӕм та фӕлӕбурдта мӕлӕт, фӕлӕ йын цард фӕлӕбурдта йӕ хурхмӕ, ӕмӕ зӕххыл цы хӕстытӕ уыди, сӕ тӕккӕ карздӕр тыгъд быдыры ссыди. Уӕззау фӕрчытӕй арвмӕ хауди зӕхх, сырх пиллон калдта бӕстӕ сызнӕт арты. Ӕнуд гуыв-гуывмыды чыргъӕдау цыд. Ныууӕзтӕ кодтой хоты хрӕвдзӕй знӕгтӕ, Ӕфсӕйнаг лӕсӕн рацыд. Фӕлӕ уӕд, о цардамонд! Ӕмрызт ныккодта зӕхх, ӕмӕ бӕрзонд Сыбырырдыгӕй арвыл ӕндонӕй конд цъӕх-цъӕхид арв фӕзынд, ӕмӕ гӕбӕздӕр уӕллаг арвӕй нал зынд. Цыдис нӕм уыйхатт тӕхджытӕй ӕххуыс. Зӕхх ныррызти ноджы, ӕмӕ нӕ фӕстӕ танчытӕ рӕгъӕуттау ӕмызмӕлд систой. Стыр уырысӕн йе фсад гӕрзифтонгӕй ӕнӕнымӕцӕй уӕд нызмӕлыдис Ныззӕй кодта фыдгулыл ӕмӕ фыццаг цы бӕстӕй сыстад хӕст, фӕстӕмӕ йӕ ныххуыссын кодтам ууыл. Фӕцис ныр хӕст. Мӕ цӕстысыг цӕуы, фӕлӕ мыл ма худ. Зӕрдӕ ныронг дур уыд, Куы федтон ӕз майданьг, Освенцим, Мӕ хӕстӕмбӕлтты сӕгӕлон зӕххытыл куы ныгӕдтон, Уӕд хус цӕст уыдтӕн ӕз. Йӕ цӕстытӕ кӕдмӕ скъахай фыдгулӕн, Дӕхицӕн хъуамӕ уӕд мӕ уой сыгъдӕг. Фӕсимӕ куыст. Фыдызнагӕн йӕ сӕр йӕ уӕхсчытӕй ныр ахӕм лыг ныккодтам, ӕмӕ ма искуы мах бӕстӕм фыдгул тых кӕнынмӕ куы цӕуа, уый ӕгад мӕлӕтӕй йӕ сау зӕрдӕ зыр-зыр куыд кӕна, уӕд. Цы дис, салдат, Ныр дард бӕстӕй сӕхимӕ. Йӕ зӕрдӕ уыд рӕсугъд хъуыдытӕй буц, Ӕмӕ йӕ сӕрмӕ хур тӕмӕнтӕ калдта.